Ŋun bi bɔri ha zuŋdi o naba yili ŋɔ balli fara ti gbaai ma, dama din je fara. Ka nir taba ka a du tia nti ma ti binwalli ka o lahi voora ni aluna, din gba beni. Daadam yi zɔri ka wula, o ku tooi guui nyaŋ suɣilo. Lala nyɛla ka daadam yi kuundi o nyɛbu banda duuŋil lana. So jii ka n chani Naawuni yili, zimbu n-nyɛ o bundaan tɔɣu, ka mali o bipuɣiŋgi bi diɛmd o. Ka bidibigi ŋun bi nyandi daa ti yi polo bɔr o, ka taŋkpa guligu daa mo nti lu o. O daa bo bipuɣiŋgi ŋɔ, ka biɛɣu bi neei ka di yɛn ʒiya ni zimbu o bipuɣiŋgi la kpiya.

Ninvuɣ biɛɣu din zaŋ sinii ŋɔ wuhi alizumba dali 13 February, Picona Gardens, Gate fee yɛn ti nyɛla 40 Ghana cedis ka table reservation nyɛ 500 Ghana cedis. Dabisili maa, tuuli ninvuɣ kɔbigu ban daa yɛn kpe diɛma ŋɔ, bɛ ni yino daa mali chance ni o di rice cooker ka ŋun mi kam kpe diɛma ŋɔ ka a ti ki zuɣu ka o ni tooi chɛ ka a niŋ saha n-di moto palli from Wulintra Enterprise. Dabisili maa nyɛla 13 February, ninvuɣ biɛɣu movie premiere inside Picona, 40 Ghana cedis, be there.

ti ti dropping out some contents a yɛn pahila ban yɛn nyari di puuni. Zuŋɔ ti kamina ni ti ti zaŋ ninvuɣ biɛɣu movie premiere ta inside Pikona Gardens on the 13th of February 2026. A daa yɛn kpe a yɛn yoya liɣiri ka kpe a daa yɛn kpe nti di

Ti yi yɛli ni o yɛli, o ku yɛn yɛlimi hali ka ti ti kuli. Di zuɣu yɛn wuhiya la o yuli, ti booni o la Bro Isa, ka naan lan chɛ Princess eh, ka ti booni o Ilham, tɔŋ ŋuna di paabu ni chɛ ka o boli o yuli. Amaa Director ŋɔ, a ni bi tooi soli ni o boli o yuli, di ku pili n yɛli n yooi yɛlimi o yɛltɔɣa ka o yɛli. That is the fun part of it Abdul Basit Kpecile on film music tagline ka ti kana nti ti zaŋ.

ka kpe ni lɔɣini. And uh, din niŋ ma n lahiʒibsi uh, ni nyɛ directed by Mohammed Isa. And Mohammed Isa maa ka n tihila uh, director so ban pun be industry ni ka ti ni tooi pointi fingers ka n vihi vihi ka kpe ni Bro Isa. Mah, Bro Isa, ko yɛla n ka o lan kpɛri la, right ni ti lan kpɛri yɛla.

Shehu beni ti pahi Ilham wula ka ti yɛn explaini dalili shɛli zuɣu n chɛ ka a pii ninvuɣ biɛɣu attempt movie maa? Tɔ, n ti ha bɔhigu maa nyɛla pali ni kɔŋ n shihi li shɛm nyɛma n dii bee n neeri zaa sɔŋ yɛn yɛli li mi bela din guui maa a daa kana 13th maa ka ti bahi naali taai din ku nyɛ shɛm nyɛmi kaman biɛhigu puuni di zooya pam.

a pa shɛli ka o gba nya ma ka yɛn ni o gba suhu gbaai ma ka ti be biɛhigu puuni m-maani taba yɛla tiri taba maybe ka eh n ni ka ka nya m-mali a time kam mi ni yi chɛ be biɛhigu puuni ka a yɛri ma kamani a suhuri Naawuni ni n gba ti nya a ni mali shɛm maa so ka di kuli chana ka Naawuni ti pa pila n-gbaai larigi biɛla biɛla Ka di chana ka a pa ti kpahi ya, oo, n yi kpɛrilana ŋɔ, o ni kpuɣi napɔn chanda shɛli chani ŋɔ, ti yɛn tooi soli, bee n yɛn chɛ nini ti o ŋun ti gari n zuɣu ka lahi ŋmaligi tuhira ni a ni nyɛ shɛli maa n zaai kɔŋ li ka yi zaai be laa? Ɛɛ, n tehinikɔŋ yɛlli bela shɛli m-bala.

A ni explain li shɛŋa di ŋmanila n nyɛ killo about yɛtɔɣ shɛli man ni na min n experience mi ka a yɛli so ni o kana ka yi ti deei yi ti di ka o ti kana ka anfaani yɛn yina ka o bi lan nya ka di ŋmani a be nimaani. Alright n bɔbi ni n zaŋ yɛtɔɣ ŋɔ kpahi ka naan labi Princess polo. Tɔ m bɔbi ni ti shihi a kariya mini.

it wasn't easy di daa bi niŋ easy but din kuli niŋ ka bi nyɛ actor kura maa bi pun mila acting principles ni chani shɛm bee acting ni chani ka ʒiri zali kpani shɛŋa ti tuma ŋɔ maa mi kana mi ti za zaashɛ shɛli la di bi doli a ni nyɛ zaɣ kurili shɛm bee a yuma ni paai shɛm bee a ni yuui di puuni shɛm di nyɛla a ni bɔhili shɛm so bini daa kuli kana bee ti ni kuli gili paɣaba zaɣ yino kam o yiŋa n yɛli ba ti ni mali salindi shɛm bi shab boɣa boɣa ka bi lahi nyɛ salindi maa ka n soŋ n suhu tiŋ tuun tiili tiba bee n ɛspilɛɛniri tiba ka bi nyɛ ka di shihi ba pam paatikulali zimbu N ni daa chaŋ paag o narrative story maa too di daa shib o pam ka o yɛn ni ah ni n tɛha ni o ni di pun ku ʒi yili ŋɔ bɔri story shɛŋa ni dini n-yi o suɣusi ŋɔ dabisi la ni di zuɣu ni di ka dabisi di lan ka yɛtɔɣ wɔɣila eeh so di biɛɣu n-daa ku ni aai ŋun tɛha ŋun daa daŋ ti zaa nimaani gba ka ti ni naan ti paana.

Director, one question ka ti chaŋ ti kɔhi film maa ti niriba. Eh, n bɔri na a zaŋ platform ŋɔ maa, how long have you been in the movie industry? Directors. Actually
about ten years now. Ten years.
Sure.

A bɔhigu maa viɛli pam n tiɛha kasi films director shɛba ban ku gbubi ti meeting maa ka ti chana bɛ sani ka m bɔhim li. Ok, so film ŋɔ Kasi films nim pɔŋ ni ka di yɛn. Kasi films director n direct film.

Amina gbaani maa n ku tooi kali bi zaa so ni ni tooi teei bi filim shɛŋa biɛni ka ti daa tooi daratali di pirigili ka di nyɛla man ka n siiniya maa ku ti chaans ka n ʒini bi ku nɛrɛtiri mi tiŋa ka o yɛli ma ni n kuli ti ʒini yiŋa ni n zaŋ n gba hankali n sabigi n baŋsim tariga ni ka kana ka o nya ka n kuli ti ʒini n sabigi hali ti naai ka zaŋna

ko n pirigi yɛtɔɣa maa n yi a sistiri o mi di tumi yaa di tumi ka bin yɛli ni a yi tim zɔha ka o chaŋ ti yuui ka ti kanna ka ʒitan mooi na di so ni a tim ka o chaŋ ti bi yuui ka ʒitan kahali kana o dihimi taba ni ni dolo ka di pa yuui paai shɛm maa

nim biɛya ni maa ban ti yɛn kana ti kpɛ shoo maa n puhiri sokam a yi wum a yuli bee a yi bi tooi wum a puhiri suŋ bɛ Naawuni sani.
Okay. All right. Uh, that is uh, greetings from Ilham uh, ne Omolo Forson to family za. Nira kana to support and I knew one day kɔna ni ka wɔɔ chiro from underground ni a daa ka a ti nya o ni yɛn explore o maŋ taai shɛm ka a baŋ ni nɔɔ eh, ti nya o previous movies puuni ŋɔ maa o ni lead maa ni a ka a ti nya nya kaman yes o shiri saɣi ni o lead ka bi chɛ ka o lead maa bee o bi saɣi eh, but eh, o malila one quality ka m bɔri ni m bo o yes or no din galisi m pa wɔbiri a biɛm. Dira kani. Adama, dama, dama, that is ka kpaɣilim daa na.

February, Insight Ikona Gardens a daa yɛn kpe a ni yoli a 40 Ghana cedis ka a daa yɛn lo ka che and advance tickets nyɛla din beni namba shɛŋa din paya ŋɔ maa a ni tooi kuli boli li ka bɛ zaŋ advance tickets ti a la lala nyɛla ka table reservations daa beni for only 500 Ghana cedis if you are a VIP ka bɔri ni a daa kana with a family or friends a yi kuli lo 500 Ghana cedis n tiha a daa yɛn nyɛla ŋun yɛn kana ti n deei lala package maa zaa on the 13th

Mambo bɔri ha zuŋu ni o nabi yili ŋɔ balli fara ti gbaai ma dama n je fara. Ka nir taba ka a du tia nti ma ti binwalli ka o lahi voora ni aluna din gba beni. Daadam yi zɔri ka wula o ku tooi guui nyaŋ suɣilo. Lala nyɛla ka daadam yi kuundi o nyɛbu ban da duungi lana. So jii kani chani Naawuni yili zimbu o nyɛ o bundaan tɔɣ o ka mali o bipuɣingi bi diɛmd o. Ka bidibiga ŋun bi nyandi daa ti yi polo bor o ka taŋkpa guligu daa mo nti lu o. Daa bo bipuɣingi ŋɔ ka biɛɣu bi neei ka di yɛn ʒiya ni zimbu o bipuɣingi la kpiya ninsal nyaŋ shiri ka yɛ da.

A ni nyɛ Naji? Shɛm ni bɛ kpariba n-dihiri binshɛɣu. A ni nyɛ Naji maa ka a niŋ dini? Ninvuɣ biɛɣu din zaŋ sinii ŋɔ wuhi alizumba dali 13 February, Piikona Gardens. Gate fee yɛn ti nyɛla 40 Ghana cedis ka table reservation nyɛ 500 Ghana cedis. Dabisili maa, tuuli ninvuɣ kɔbigu ban daa yɛn kpe diɛma ŋɔ, bɛ ni yino daa mali chance ni o di rice cooker, ka ŋun mi kam kpe diɛma ŋɔ ka a ti ka i zuɣu ka o ni tooi chɛ ka a niŋ saha n-di moto palli from Wulintra Enterprise.

Bet wula kira to niŋ Kristo tuan Estein ka wula kira ni madrata kira niŋ ka o ti kuhiri maa a bee wula en ŋun wuhi shee yu yila because ka ka wa ka ka o bɔhi maa ka binshaɣu ka o maa so this movie i change binyɛra pam din ni but before ka n kana shee o n bɔhim ni n kana sani direct a surprise ma.

Is it that well look at seven No, no, no, no, no. Okay, so yeah.
Mommy, like uh, acting man be sham mom. No. Tuma nyɛli di bɔhindi mi a mi ni yɛn bɔhinli ka yaɣa yinga ka a yɛn liri bɔhinda
as an actor di tuli ka director yɛn nyaa ka o ni tooi ku twist a n kpa luɣuli kam ka o bukaata mali so bi wuhi ti ma lala

Amaa tuun shɛli a ni yɛn tum, ka di dam a daadiini, ti ŋuna ti bi saɣi ti li. So a yuli sambana ni ban niŋdi maa ti tab ma, n-je ni m boli bɛ yuli.
Bɛ ni tooi niŋ lala sin baa ka a bi nya zaɣi bɛn nyɛ binshɛɣu.

Asan a yɛ akta bee yɛn zaŋ a chaŋ bee yɛn taai mi script script maa ni din pun yɛn yɛli a la a ni yɛn bɛ mood shɛli ni a yi mili so zim bi daa ku yɛn ni mi zim hali ooyi n zom o yɛlli n bala so ŋun karim script maa
ka o tom yɛn taai di bahira n zuɣu so a yi yuli.

Concerning kamani ti ni yɛn ŋmaai la character kam ŋun bɛ dinni naawuni yi kuri ti daa niŋ la binshaɣu ti daa make la sure ka ti tiba script ka bi karim script maa so bi pɔyi ka bi zaɣi yino kam kana location maa o pun nyɛla o ni yɛn kana ti niŋ binshaɣu ni so a bɛ yɛn nyɛ ka actor so actor kanna n ti to barilim luɣi shɛli polo. Bee ka a nya ka o actor kana ka a ti ya kai kpe ŋɔ maa ŋuna o ni daa yɛli shɛli maa di daa bi ti ni o yɛli la? Aai, bɛ pun niŋ hezin li ehe ka bɛ shɛba ka ti make sure eh ti zaŋ bɛ shɛba chaŋ eh n-ti nya fine location ti ban rehearse ba especially bɛ lala yila maa scene maa ehe din niŋdi ti ni a che o tiri o soogi o luɣu taai ka pili na ehe so apart from that eh. N tiɛha camera man shɛba ban daa ŋmaai li maa since maa shɛŋa bɛ daa make bɛ daa ŋmaai la short shɛŋa ka ŋɔ maa ti ʒiya ka wow so ka daa yiɣi ŋɔ yi too yi ŋɔ ti camera man nim ŋɔ a pam ŋmahiri ŋɔ shorts nima so like ti ti di bi tu ni ti di lan n karim di zaa ti naai a ni yari shɛŋa ŋɔ.

Ma yi ʒini kpe yɛli ni n-tim ma hundred pay, bɛ yɛli, Ai, din nyɛ ŋuni n-niŋ li maa n-chɛ o yɛli la. So mi, m bi tɛhiri so mi beni ka a ni sahi bo o ni bani n-yiŋ o m-bɔŋɔ bee a yiŋ ba ka o ʒiya ŋɔ nti kpuɣi o nuzaa zaŋ tiri a, ai, m bi tɛhiri so ni saha niŋ la. Tɔzuɣu man kɔŋ yɛli ma kaman shee niriba maa nti kana ti lihi li ka yɛli ti ni kɔŋ yɛli li shɛm maa.
Like ban yuuni film niriba zuɣu kama actors zuɣu ŋun ŋun ya be film maa ni. Eh, well, eh, a yi kana ti lihi n-tɛha, Zimbo nyɛla ŋun be film maa puuni, ka eh, m ma ayi be film maa puuni, m ma Wariyatu be film maa puuni, eh, Mari Mari be film maa puuni, eh,

Ustaz eh, n bɔrimi ni ti yɛli director ni di yɛli yɛltɔɣa shɛli maa ti nyɛ ka yila be film maa ni. Yila maa ka di yilibu nyɛ n muɣisigu ka di pɛfɔɣa because hali ni ʒiya ŋɔ ka bi ŋmɛ yilli n gba kuli niŋ bee ka di nyɛ waa ka n ʒiya ka damdi m maŋa. Daba ala ka a tooi zaŋ rehearse yila maa. ka di chani ti a a a a emotions ka a emotions maa ko ka di chani ti maybe a facial eh, a facial movement hali ka nini tam ti yirina a ninni n na ʒin nya ala hali puya ni a bela all round bee mɔm ni a yɛli ti a ʒi shɛli how long ka a zaŋ prepare a maŋa n tooi niŋ a niŋ binshɛɣu maa. Eh, pɔi ka n kpɛla a yɛltɔɣa maa ni a di bɔhila ti director maa yɛltɔɣa shɛli.

Ti kpam maa bɛ bi sɔŋdi ti, ban do duri o gɔrɔnim maa bɛ bi sɔŋdi ti. So di zuɣu chɛmi a yi actor gba viɛnyɛɣili mali a mi. Di tu ni bɛ yina ti sɔŋ ti. A yi lihi kaman Chief Naa Tia nima, Nana Agbɔzɔ nima, n yab saha kpali naa nima, n yab Cheko naa nima, a understand bu? Nyama Chief Nuuni nima. Bi yɛrisi m-bala be Dagbaŋ ŋɔ ni. Naanzu ka ti nini tiɣi ba pam. Ka Dagbaŋ ŋɔ ka o. Hali bi sɔŋ niriba ka bɛ pa Dagbaŋ ba. ka bi zoogi so di yi ti paana yiŋ dundɔŋ ni di tu ni bi tabiri sɔŋdi ti di zuɣu n suhirimi bi pahi n suɣiri o bi yuli n ti bini maa ninni a baŋ lala bɔ ka daa kana n ti tabi sɔŋ ti ti pirimiyeya maa ni ban dii kana n malila alikauli shɛli bee ka di bi bɛ n yoli tɛm

Nangban kpeeni ka ni ti ni ka ti ka gaɣigaɣi. Ka so yɛn yɛli yi ti be filim ni ninvuɣ yoli mini gaɣigaɣi. N tamla ninvuɣ shɛb yɛla, ti daalifa shɛba kamani Alhaji Aburamani Kpini Madaha, n puhiri bannim zaa ti daalifa kpɛma.

Sheeu yɛtɔɣa maa ŋun nyaɣisim pam. Sheeu yɛtɔɣa maa ni. Dizuɣu o ni ŋme kuŋ ti lala asanzali nim shɛb ŋɔ maa ni, n gba zaani kpe ŋɔ ka lahi ŋmeri kuŋ tiri ya ka gbaandi dundana tiri ya di yi daa kana ti tabi sɔŋ ti lala Premier ŋɔ maa. Ti kpa o alikauli ni ka o regret kamani di ni pun yɛli maa. Ŋun kam daa kana ka di bi chaŋ ti o. N ku ʒi dundoli maa ni zaɣ kura ŋɔ ŋuna mi ni ban ku vuma.

ka bipuɣimbila maa bahi o namba yɛla so ka bɛ ɛchingi kɔntaasi nima ka mɔbili ŋɔ ŋmaligi chana ka o bɔhi ni ka yɛli ka o chana ŋun ʒiya niŋmi ni o ma n-tim ma ni o ma n-tim o ehiiii ehiiii so ka o naan ku be ni niŋdi bipuɣintali shɛŋa ŋɔ

ballet youth maa ti concentration pa chaŋɔ ti be musicians ŋɔ ni so eh, ka m pa gbaari alikauli n zaŋ dira duu ŋɔ ni ka gbaari alikauli kaman adaa kana 13th maa eh, m pa lonya maa alikauli ni ti ni ni pili maa ti yɛn niŋdila binshɛɣu fans gada mini makasio bin ku tooi niŋ taha la laa ka n pa zaya hali movie shɛli ni niŋ maa n tahi nyɛ ŋun kam daa ka ti lihiri m bi nyɛ bilaa artist bibaayi shɛba ni boli maa Bɛn na mi n niŋ binshɛɣu ti a ka a ni tooi zaŋdi mini li ni tooi maɣisi taba. So ni kɔŋ yɛli shɛli m-bala. But concerning a ni di yɛri ti ti ni zaŋ binshɛɣu niŋ ti laatiibu reservation maa mini di taba maa, Naawuni gaafara n-lɔri ya maa alikauli kaman nyini ŋun kam ti kana ʒini teebuli maa gbini nti yiɣisi. N ʒini teebuli maa gbini yiɣisi a ni kana ti bo laɣiri pahi ti a ni yɛli ti ni, Oi! Ka daa 500 sili ka yi chaɣi.

Tickets are already available ka a ni tooi nyɛli a yi boli namba ŋɔ maa hali a yi bela tuuli n-tiɛha ticket maa nyɛla din yɛn paai Ghana nimaani ka a daa kana ti di filim ŋɔ maa daanfaani a mi nyɛla new to this channel teei ka a subscribe ka deei bell anytime ti drop awesome contents a yɛn bahila ban yɛn nya di puuni ka n tiri a ya Yusuf Abu Turizɔŋ n-nyɛ producer zaŋ ti Program ŋɔ Siva Hadi m-be MCR ka ti mali li tiri a na. Robot cameras mi n-zani ka ʒii ŋɔ paagi a na but maa mi India film laa maa di niŋ la ending graphics ka naan ŋme yila bahi na. Ŋɔ maa tahila n-tam mi. Shehu m-bɔri la freestyle.

Nyini n-nyɛ ŋun yɛn wum fabila, nyini n-nyɛ na so ŋun yɛn ti ma faako.
Kamani napɔŋ ya yi ti ti pirimiɛri ŋɔ maa, di biɛri ku ka chɛ pirimiɛrin shɛŋa din zaa na mi pun niŋ. ti Dagbaŋ ŋɔ maa ti malila pini kara din dali maa ni ti daa pirizɛnti ti laki wiinɛs ban tooi niŋ katari n dariti ti kii shɛŋa ti ni pirinti kɔhiri maa ti ni mali piraizis shɛŋa din dali maa ni ti ti pirizɛnti sitɛji maa zuɣu maa di shɛŋa n-nyɛ kamani rayis kuuka

Gather advance tickets bee kana kana ni n ti ne first 50 people ban yɛn kpɛna maa puuni eh, tiki shɛli bɛni ka a yi dali yi saha n tiɛha naan tooi di rice cooker lala program ŋɔ maa puuni to chɛla the biggest winner yɛn dila moto palli Wulim from Wulim Tira moto palli fɔm ŋuni n tira Enterprise. enterprise ka o yihili ni o zaŋ sɔŋsi ʒii maa a je ŋɔ ka bɔhira dini eh, yɛn ŋɔ yaa

Mambo kpɛ fara la yɛla ni dɔbi fara ni bala maa di luɣurimi mambo bɔri maa zuŋu ni o na bi yili ŋɔ balli fara ti gbaama dama n je fara ka nir taba ka a du tia n ti mati binwalli ka o lahi voora ni aluna din gba bɛni daadam yi zɔri ka wula o ku tooi guui nyaŋ suɣulo lala nyɛla ka daadam yi kuuni o nyabu banda duuŋ lana So ji ka n chɛn Naawuni yili, zimbu o nya o bundaa n-tɔɣ o, ka mali o bipuɣiŋga bi diɛmd o. Ka bidibiga ŋun bi nyandi daa ti yi polo bɔr o, ka taŋkpa guligu daa mo nti lu o. O daa bo bipuɣiŋga ŋɔ, ka biɛɣu bi neei ka di yɛn ʒiya ni zimbu o bipuɣiŋga la kpia. Ninsal nɛma shiri ka yɛda, tɔ amaa ʒi shɛli din be kum ŋɔ ni ka ti yɛn ku o.

Shɛba ŋun kpe kparibu n-dihiri bɛ ʒiɛɣu. A ni nyɛ Naji maa ka a niŋ dini? Ninvuɣ biɛɣu din zaŋ sinii ŋɔ wuhi alizumba dali 13 February, Pikona Gardens. Gate fee yɛn ti nyɛla 40 Ghana cedis ka table reservation nyɛ 500 Ghana cedis. Dabisili maa tuuli ninvuɣ kɔbigu ban daa yɛn kpe diɛma ŋɔ, bɛ ni yino daa mali chance ni o di rice cooker ka ŋun mi kam kpe diɛma ŋɔ ka a ti ki zuɣu ka o ni tooi chɛ ka a niŋ saha n-di moto palli from Wulintra Enterprise.